Maiteipa che amigokuéra akompartise penendivekuéra peteĩ téma muy importante. Aipota rejapysaka porã. Heta mba'épe nderesape'áta, ndaikatúva ndereikuaái, ndereikuaa porãiva. San Lucas capítulo 13 versículo 22-pe jajuhu Jesús okorréramo guare ko yvy ári, Oporombo'e, ohasa siuda, puévlogui. De rrepentete og̃uahẽ chupe peteĩ karai ha he'i chupe, Nde karai, mboyvy piko oĩ la hénte ojesalva? Peteĩ pregúnta iñimportánte. Ja'ékuaase la héntepa ojesalva. Ha Jesús nde'i ichupe ojesalva ko diez ni veinte, he'i nde chupe, Eñeha'ã eike pe okẽ ipo'íragui, pórke heta oĩ oikese va'erã ha ndygatumo'ãi oike japysakágui. Heta oĩ oikeséva hína pe yvágape ha ndygatumo'ãi oike. Ha Mateo capítulo siete, versículo trece y catorce-pe he'i, Pe iképe okẽ ipo'ívagui he'i jey avei, Jesús jey imandu'a la okẽre. Ha pe tape ipéva ha oĩ pe okẽ ipéva ha ituicháva. Ha heta hénte oho upégui he'i, ha upéva pe tape ohóva ha pe okẽ oho hína pe aña retãme he'i. Ha pe okẽ ipo'íva ha pe tape ipo'íva he'i. Upéa ohóva hína hacia la vida eterna, upéva oho yvágape. Ha mbovy la gente ohóva upévagui he'i, Ejapysaka porãke hína. Ikatu hag̃ua che arepensa ndejehe moõpa nde reime. Ha ajuhu ótra pregúnta en la Biblia peteĩ kuimba'e ojapo va'ekue. El apóstol Pablo ojejagarra va'ekue oñemonje chupe kárselpe iñirũ Sílandi opredika hague la palávra de Dios, omombe'u haguére pe Ñandejára mborayhu. oñemonje chupe pe kalavosope, Sílandi ha pe ipy Sépope he'i, oñemonje upépe la ipy ha pe kalavoso oguápe ha kuaguapy ojyke opurahéi ha oñembo'e hikuái Ñandejárape, ha umi préso ótro hendapegua ohendu chupe. Ha'etéacha Ñandejára ipochýa upévare ha omboymi peteĩ terremóto tuichaiterei a la kárselpe. Omongu'epa, ojeipa umi okẽ portón ha pe mburuvicha cárcel pegua oñemondy tuichaiterei. Ha'e oimo'ã osẽmba umi carcelero kuéra ojagarra peteĩ kyse ha ojejukáta ha'e, porque ha'e ojejukáta hína ohopáramo umi preso kuéra. Ha apóstol Pablo osapukái he'i, Aníke mba'evete pejapo pendejehe roimbaite hína ko'ápe. Ha upépe pe karai mburuvicha ou meme San Pablo renondépe ha Silas renondépe oñesũ ha he'i, Karai, he'i, mba'éiko che ajapova'erã ajesava hag̃ua. Ha ombohovái chupe apóstol Pablo ha he'i chupe, Ejerovia ne korasõ mbytete. Pe guive Jesucristo-re rejesalváta ha nde rogayguakuéra. Ha ndéiko reikuaa ha'e ojeroviaha pe karai mburuvicha ojerovia Jesús-re oavri chupe la ikorasõ ha oike Jesús ipýpe. Ha upéha ára rire pe karai oreko la ijararã ha isalvadorrã Jesucristo ha ojesalvapaite ifamiliakuéra entéro. Ajépa iporãite! Ñande ñañepyrũva jajesalva nde rrendúva hína, upe jajesalva hag̃ua osalva hag̃ua ne familiakuéra. Apensa ko moméntove hína, ikatu nde reikuaase ko'ág̃a mboýpa oĩ ojesalva? Ani upe aeporandúta, ejapo la pregúnta iñimportanteve ko mburuvicha ojapo va'ekue, Mba'éiko che ajapo'ã ajesauva? Pórke oĩ peteĩ lugár de torménto hína. Ha peẽko peikuaa la Jesús mba'éichapa ñanderayhu ñanembo'e ndahasyive hag̃uáicha. Do en do ohechauka ñande. Oĩ do puérta, oĩ do tape, oĩ do grúpo de hénte, ha avei oĩ do lugár, ha upéi oĩ do lívro he'i. Oĩva lívro de la vída. Ko'ag̃aite, nde ejeroviáramo Jesús rehe, nde py'aite guive Jesús oreko la lívro, ne'anota hag̃ua upépe ke nde ejesalvámaha. Nde ko yvy ári reikuaámaha reimeha salvo. Pórke he'i, El ke tiéne al Hijo, tiéne la vída. Oguerekóvape Jesucrístope ikorasõme, upéva orekóma tekove. opave'ỹva. Ha ndépi reikuaa ndepytupávo ko yvy ári, rehasávo amo gotyo, Ñandejára oavýta la ilívro. Ha oiméramo nde rehoípe okẽ po'ígui, mba'ére piko la okẽ ipo'i la oho ayvágape, káda uno jajedesidia jaike hag̃ua upépe. Ha pe okẽ tuichápe ha pe tape tuichápe, upépe opaichagua hénte oho. Akã akue oikepáta oñondive hikuái, péro pe ócho hendápe no. Káda uno ñande jajedesidia jaike hag̃ua ha mbovy la joape tapére. Ha rehasávo amo gotyo Ñandejára ojeagasáta la ilívro ha omañáta he'i, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida he'i, fue lanzado al lago de fuego he'i. Pe barco. Upéva la che mondýiva ahendúvo. Ha he'i Ñandejára, Apartao de mí, he'i. Ejei chehegui ne mba'e vai apoha. Ha tereho pe tata guasúpe para siempre esufri haguãme. Ha pe otro, ko'ág̃a nde ejeroviáramo Jesús rehe. Upéape katu he'i, Ejúna ko'ápe che Rréinope regosa chendive pára siémpre, che Túa oprepara va'ekue peẽme g̃uarã ymaite guivéma. Mávapa rehenduse? Rehendusépa? he'i amo nde ejei che ypýre. Orehenduse, orehenduse, ejúna ápe chendive. Tekotevẽ ko pyhareve, osea ko'ag̃aite, osea ndaikuaái ko'ẽrõpa pe oĩ porã ko'ag̃aite. Epensa, Más grupo de xéntepepa reime, pe xénte hetaitéa pe tape guasúpe o pe tape ipo'íape, reikéta pe okẽ po'ígui, ha eg̃uahẽ hag̃ua Tupã Ñandejárandi egosa hag̃ua pára siémpre. Eréna ko'ág̃a Jesúspe, Aju ne rendápe, ajesalvase. Eike che angapýpe eteria, aabrínte che korasõ, ahase pende reimehápe. Ha nde rupi mante, aikéta. Péicha he'i Ñandejára Ñe'ẽ, Che ha'e la tape, Che ha'e la okẽ, he'i. Che ha'e la añetete guáva, he'i. Che ha'e la tekove. Che rupi mante peg̃uahẽta yvága. Ndaipóri ótra fórma, de hecho jandúva hína, eike hag̃ua yvága Hesu Crísto rupi mante. Ko'ág̃a rehendu jey una ves más, Ñandejára tande'ovasa ha eg̃uahẽ hendápe.